Sayğılı dostlar, eki kün evelsi, yani yanvar onunda qırımtatar filologı Basır Gafarovnıñ yüz on beş yılı qayd etildi. Bugün biz onıñ aqqında qısqadan sizge bir malümat bermek isteymiz. Basır ağa biñ doquz yüz yedi senesi doğdı, Qırım'ın qırımçılı tarafında bütün ömrü, bütün ömrüni qırımtatar tili, qırımtatar edebiyatı ve umumen aytqanda qırımtatar halqına bağışladı. Basırağa öyle oldı ki, o, qırq bir senesi cenkke, cenkke ketti, kapitan unvanında oldı ve Oña öyle bir nasip etti, o, sürgünlikke oğramadı. Qızıl Ordudan azat olunğan soñ, boşağan soñ, o, kelip Moskvada yerleşti ve Moskvada bir qaç yerde çalışıp, eñ ziyade çalışqan yeri, o zaman bütün Sovet ükümetiniñ eñ büyük kütüphanesi, Lenin adında kütüphane edi. Şu yılları o, bizim millet içün pek büyük hızmetler yaptı. Şu kütüphanede cenkten evel çıqqan kitaplarnı, jurnallarnı, olardan maqaleler, kopiyalar yapıp, pek büyük arhiv topladı ve uzun yıllar devamında bizim alimler, bizim yazıcılar, kimge böyle bir qıymetli malümat kerek olsa, er kes Basrağa muracaat ete edi, er kesge yardım ete edi, er kesge şu malümatlarnı Kitaplarnı ve mecmualarnı berip, ilmiy eserler yaratmağa yardım etken edi. Soñunda, ömrüniñ soñuna, soñlarında, endi sekseninci yıllarınıñ soñlarında hastalanıp başladı ve yaqın aqrabalarına yalvardı. O, endi pek hasta olğan soñ, doqsan bir senesi onı alıp keldiler Qırımğa. ve soñki aylarını o Vatanda keçirdi ve Vatanda vefat etti. Vefat etmezden evel kene de yaqın soylarına vasiyeti, vasiyet qaldırdı, bütün olğan kitaplarını, arhivlerin o, endi mında bizde kütüphane qurulğan edi, şu kütüphanemizge, Gaspraladınıñ kütüphanesine vasiyet etti bermege. O kitaplarında ketirilmesi, elbet, o da bir büyük bir tarih olıp çıqtı. O zaman imkânlarımız bek zayıf edi, bizim büyük işlerde çalışqan adamlarımız yoq edi. Sovet ükümetinde, endi dağıldı sovet ükümeti, büs-bütün bu poyezdlar, avtobuslar, arabalar özarası demek, sıñırlardan keçmek mesele, bir tane şiddet bar edi ortada. Ve biz rahmetli Enver Özenbaşlı, jurnalist Enver Özenbaşlınen beraber, Bu işni öz boynumızğa aldıq. Men muracaat etken edim Reskomnatsqa. Reskomnatsnıñ başı Rustem Cemilev, Rustem bey Cemilev, bizge yoq demedi, pek büyük yardım etti. Bir balaban bir KAMAZ ayırdı, başqa arabalar yoq edi qolunda, böyle uyğun arabalar. KAMAZ ayırdı, elbette, o pek balaban edi, ama başqa, kene aytam, başqa çaresi yoq edi. Enver Özenbaşlı şu KAMAZnen ketler, ar maşanen ketti o, Moskvağa. Men bir afta evel ketip, basırağan, qalğanşe bütün arhivlerin, bir afta anda yaşlar yardım ettiler, apayı yardım etti. Biz o şeylerni mahsus torbalarğa saqlap, tikip, baylap, yahşı etip azırlap qoydıq ve araba kelgen soñ yükledik arabağa ve kene de Enver şu arabanen qayttı Qırımğa, men Poyezdden qaytıp keldim. Mında da bizim ocalar toplaşıp, işte bu kitaplarnı yardım ettiler kütüphanege kirsetmege ve böyle bir umumiy bir fikir bar, qırımtatar milliy kütüphanesiniñ esasını bu Basır ağanıñ şahsiy kütüphanesi, şahsiy arhivi esas oldı. Çünki o olmağan olsa, bizde bek çoq şey yetişmeycek edi. Basrağa ömründe bütün türkiy halqların luğatların, bütün türkiy halqların dersliklerin, grammatikaların toplap, aytam da, episi bizge keldi ve mına endi otuz yıldan ziyade olar milletke hızmet eteler. Nice-nice yaşlarımız, aspirantlarımız kelip mında oqup, o şeylerni bilip, dissertatsiyalar qorçaladılar ve, Filologiya ilimlerimiz bayağı öge ketkenin, ebet de, Basırağanıñ arhivi pek büyük yardım etti bizge. Ondan da başqa, mına, şimdi onıñ arhivini biraz ögrenip başlağan, başlaymız, ögrenemiz. Basırağa bizim Özbekistanda sürgünlikte yaşağan tilcilerimizge, yazıcılarımızğa pek çoq. yardımlar ete edi. Üsein Kürtçi, Eşref Şemizade kibi adamlar, Şamil Alâdin, episi odan yazışıp, oğa çeşit türlü sualler berip, o ğarip anda öz hızmetinden başqa, daa ziyade, şey, ükümetke yapqan işinden ziyade, o büs-bütün milliy işlernen oğraşa edi. Eñ ziyade, menimce, o Üsein Kükçige yardım etti, onıñ bütün eserlerin, coyulğan eserlerin arhivlerden, kitaplardan tapıp, kütüphanelerden tapıp, olarnı ömürge çıqardı ve onıñ yardımınen Üsein ağa da bayğı mına işler yaptı, luğatlar tizdi, onı biz endi epimiz bilemiz. Menimce, kütüphanege kelip de çalışqan, oğraşqan adamlar er birimiz, basırağanı hatırlap, oğa bir minedarlıq duymaq kerekmiz ve, elbette, bazı dualarda danmaq kerekmiz.